Mwanyagete ngeminto, naende nengaki ende enyoro ore engiya yobotoereru, nkobaganeria amaya ase ayio mogokora, naende nanya kobasaba na inchuo ango to- tosemanie, inchuo ango toigwane, inchuo ango totebanie, inchuo ango Tosonsorane inchwe ango tokore ekebwenerete gokorwa, ng'a erinde egesaku giaito getenene boronge. Minto mwanyagete inge ntogendererete goitona na komanya igoro y'amatera aito, amatera naro chingero. Nengaki eye igo ntagete torigie inki kegotoka ase oboroso bw'amatera akorokwa emeino. Emeino. Ase egesongo iga ekorokwa epic poetry. Epic poetry igo yaani amatera abwate emegano ne ching'encho ne chinyigekero chi'omogusii. Ase egeswahili bakoroka utendi wa abagusii. Bono, ime y'emeino y'abagusii ekware konyora na ime yaye, nabo bare gotumia images, yaani ebiragererio, gose bare gotumia gose ching'iti chi'orosana, gose chinyoni, gose ebinto binde iga, lakini bitari birobio, kumbe Naye bakogana, naye bakobayana, naye bakorabara, aa, bakwanera ime aye kwanya korengereria gochia chimoino. Naende okonyora na emeino yare gosangwa mono ekero abagaka bare amo bagotakwa na eng'ang'ura, yaani bakori mang'ana abo, bakoga ba- ba- bakogamba Ekero bakogamba mbare gokwana iga, yaya, igo bare gokwana bagoichora amang'ana make make lakini abwate eng'encho ya ime enene mh, eng'encho ya ime enene. Bono nabo omonto are kwerokia egesusu, gose oroka oyonde egesusu, gose eng'era, Eh, yaani nkobwatia ere na inki kiarenge. Bono ase emeino y'omogusi eyio ere emiansu mono, ebinto nebinge bigachira oo. Igo oise koira chinsa chiao, kwegera na gotegerera emeino y'ekegusi nabo okogokigwa ne ching'encho chi'abagusii baito. Ngokoa ndimeke, Minto Mwanyagetinga, emeino oyo are gotumeka, kobaaka, emeino yare gotumeka kogosoria, emeino yare gotumeka gochecheria, emeino yarenge gotumeka kogombia, emeino yare gotumeka goteb go- go- go- gochongerera omonto ekero are bobe, omorusia obobe obwo abe omonto omuya. Emeino ngotumeka yarenge gotebereria aa ayare amaya ase egesaku, emeino yare ko gotumeka gosiere go kogikeria mm ayare amabe, emeino nabo yare gokorusia obo obochuruchumbu eh obwate ng'a erinde ochake gwetoma gokora kende, naende nabo yare gototebereria ekegenderete. Buna bono, ekero omonto are kogenda.

oraiya chingero bonyangero, agwo oigwete nki giakwanwa, egetingi ng'a ekeng'aini eyi nenyoni, lakini na omonto ogoekwanera keri gi'oboundi kiagache egotwa gesoe mwaye, igaa naye okorabarwa, igaa nsachi naye ogoteba ng'a aye momura, aye ki ore mosacha muya, mbwagachete bwoo abanto bao ng'ai ogocha kobabeka. egotwa ng'a yaye ogotamera eh, oyo nomonto okorabarwa, oyo nomonto okobayenwa mm? na ekero challenge buna eyio yarure ase abagaka bande, kwanyora na oria nabo agotumia onde ore agwo gose nere ogotebiwa nabo agotumia naende enyoni ende nere gwe gwe nere gwetanga obosoku obwo, kwanyora okoiraneria mm etinginyi ekeng'aini keri obondi kiagache.

Huraiya, huraiya chingero banyangero, swa! Aria ase abagaaka baikaransete, toigweti noyi nere oiraneirie enchera yaye. Aria nokware komanyera ayare ebinyoro, ayare maiga, ayare erieri. Aria nokware gotebererigwa, kwaiguna? Omoiseke omomwamu, enyakebwato, gotiira amanga.

Oraiya, oraiya chingera obonyangero swa! Chinchera nechinyinge naende nkobwatiere aye ng'ai okorwa korwa ekero omoino oyo ore koinwa. Omoino nkotwara yarenge emeba yaino na emerabaro ime yabo, eh, nokomanyia. eh, bono ekero okonyora abanto bagoteba tari bare konya gotenga na gotera bosa um, igo bare gotenga ase emiyega eh, barageire, baigotire, basesenirie, baigwete buya, bono ngotiri bare. Ekero bagotiri na emiba y'eno, nkonya gotebererani bare, bakonya gotebererani, nabo kwekonyora social norms chikobekwa boronge, emegiro ekobekwa boronge, a- aye onye gokare buna okare, nkoigwa more ma- ba- bagoterana, omokungusia omasiomi nkai akomanya bwarugeirwe, mokungusia omasiomi nkai akomanya bwarugeirwe, nkai akomanya bwarugeirwe, gose mboke gose mbomwana, tari boke, gose mboko, gose mbwa mwana, kai akomanya bwarugeirwe, gose mboko, gose mbwa mwana, oraiya, oraiya chingero bonyangero swa, manya iga, bari mogoteba tari boke, tari igo. iga ere, obokima abwo bwagachiire oboko, bwakaretirwe korwa oboko gose obw'omwana. Bono sioma siomi ere tari komanya gose na obw'oboko gose na obw'omwana noo are, amanyete kera egento. Igo noigwete.

Korwa omogenki obe eramino, korwa omogenki obe eramino, tochake ongenkera sarange. Korwa omogenki obe eramino, tochake ongenkera sarange. Oraiya, oraiya chingero bo nyangero swa. Eng'ereria ekeroria enyakobuga ere ase aiga mwane, enyakobuga ere ase aiga mwane, ena risaranga tachia nde, enyakobuga ere ase aiga mwane, ena risaranga tachia nde, oraiya, ora. Ninche ndete obokano, mbabugerie matera abere atato ya ekegusii, na enchera bware kobugerigwa, ng'a erinde bweanche Ebinto bigokwanwa ase amatere nebi aya, enchera neroo nonya na abanyankongo bare gwetogia, timanyeti mbarenge baranyore eng' ogotera oko kwarenge omoino. Eeh onchure oyo eeh, onchuro oyo mo- mosaiga, onchuro oyo eeh. Onchurwe oyo omosa iga, ee onchurwe oyo ee, ee onchurwe oyo omosa iga, kera otwarenge ng'a abana, ee onchurwe oyo omosa iga, inche iga otware kwongo, ee onchurwe oyo omosa iga, nigo otware kobongia, ee onchurwe oyo omosa iga, onchurwe agaaka eng'umbu, ee onchurwe oyo omosa iga, onchurwe agaita eng'iti, ee onchurwe oyo omosa iga, abande tokonyarenga, ee onchurwe oyo omosa iga,

Ekiagera igo mwarenge abana, mware korenga, mwensi mware korenga ching'itiro sana na gotwara, korende onchorwa kianyenyorire, iga agotogigwa. That is in the epic poetry, egento egiansu. Aya, narengeo amatera gose omoino bw'ogoteba igoro y'ebinto biabeire, buna bono egento gekorokwa amache nyamiriato. Amache nyambiri yatomaete iga iga igatereire nyambiri ekarari bomanye boikwabe boikwabe eh amache ayagiteire obochege ekero bagoteba na obochege agiteire enchera nere bare kogosoria ororo egosoria naende bagateba na egosoria na eyamwabo mariga abanto barwana mpaka bakwa lakini. abamanyi na abagusii. Bono naki mwachire nyambiri, nabo orabe toirana. Naki kwaigwerete bagoteba ng'a amache nyambiri yatoo eh eh baba, amache nyambiri yato amache noboche gagiteire, enoboche gagiteiree eh eh baba, enoboche gagiteire amache nyamotikie gochienywa, amache nyambiri yato mm. Nobache gagiteire eh, eeh, eeh, oaah, oa, agwo the history of that river is kept intact. Oise kobori bono abagaka bare ba- babwate that orality eh, bare gototebia emegano eye ekegusii, nabo okonyora koigwa ng'a orochi oro Nyamiriato ng'ai rware. naende naki chisegi chiarenge oro igoro ye chiombe, naende naki abanto bare korwana na machiko kiarengeo, gwa keep history yaito, gwa keep history yaito, gwa keep emegano yaito intwe buna abagusii. Anche gwanchana binto mbiroo togokora Nkoise gotegerera chingero nemeino yaito mbiancheire, eh, mbiancheire, eh, naende abagusii babwate obwanchani obonene gochakera enka oche omochie oche maiga. Oche gesaku, abagusii babwate obwanchani obonene, obwo mwachakire korutera chisese, aye naye erituko rinde, lakini rende ase emeino na amanga agoterwa na amanga agokwanwa, aende bono nkogosaba na

Abande nkoigwa kwarenge ki bagwetogia ase bare na twanywa meseke miomoko na amaroro are nyongo enyangiri sao yaye nyangiri sao yaye eng'ai y'omonwa omuya ore okorusia marurongo enyangiri sao yaye nyangiri sao yaye ng'ai bono twarure nyangiri sao yaye. Mpaka abakururi nkorenchera bonsi ngwetogeria barenge kende ekero batatageti monto amanye ase bagochi konywa. Eh? Ah? Aye nyarebe okara okara ase gete aye ng'aki okonya gotoka mwabande ntwanye komanya nabwo mo momero oko ogoncha. Yaani abagusii are nice polite ways of warning you eh, na gokogorora erinde okore ebinto bibwenerete. Na aya nabo agotoka ase emeino na amatera ande, nonya na aya bono, amatera ara achire abono, aya bono nabo ngokoo okomo gose abere abe otuori, nara akogacha ching'encho chikororekana gusii. Buna bono, timanyeti mbarenge moranyore. Engeri eye ya miaka sabini yare goteba ng'a ng'ina amiche ekambu ya mono gwatigire ogotinda okonge emechando emenge yaerire kware kona koreta inka ogakwa chinkuma chinkuma togakumia yaye yaye omo ng'ina omobe kwabeire omosiororo Yaye yaye nonya nendagera iga bare koria amatenena yaye yaye aa bakong'ainete bagachaka goseka yaye yaye oo omong'ina omobe iga akonywa amorurirwa aa akoirana botuko oo abanto bonsi bakumia yaye yaye ense ense mbe ense mbe gegotererwa yaye yaye nase ense mbe nyango rintambe yaye yaye twakire mbuya ng'ina amiche igakoba omuya yaye yaye eeh twakire mbuya ng'ina amiche igakoba omuya yaye yayeeee yaani. Ng'ina micheka are koriagwa ne chinsanako. Aye omogusii noigwete ekero togoteba ng'ina are koriagwa ne chinsanako ekero atindire enchera, noigwete? Yaani obeire omuya ekiagera eywo nembu yarenge embe ase abang'ina gotinda njaganeirie lakini aba amatuko aya obe. Na ekero omong'ina atindire igo omanye ng'a enkata eywo, na ekero eke- enketa eywo mochie. bw'omogaka oyio tokoreti ki? Toiyo. Minto mwanyagete inge, kanya gocha ase enogotibi, tonya gosemani, tonya gotebani, tonya koinyorani, torore aywo are amaya to- to- to- tobwate, torore aya are amabe togikeri na gokana ase eng'encho tore egesaku kiabwate obwansu bwaye, naende kiabwate abanto abang'aini eh.